Kolgi ko lok anga? Gi bene awinyo tye kany lok ki in ni pire dong pe tek tutwal. Akol ocob bi cobu mege ki kot caa dong itere i kot caa ni. Akol pe olwenyo calo Acoli. Akol olwenyo pire kene mo calo en kene. En gin oweko waryem Akol o ki won kom me Acholi Parliamentary Group i. Pien behavior ne pe rwatte. Koni iweko lok dog i kom Acholi. Ka Neza ke ito nino in ni ko wan pe oo gang. Kong winy ki neko wa weng wa ki latini wa weng. Aneno lokke. Amito ni wanyam lok apwoyo adada. Lok okene pe wakil iye, lok akol gini pe wakil iye. Kong walok lok agro apwoyo. An mego Santa Okot. Kita gilwonga kene Adaa Direct. Amito afwal afwal cwal pwoca bot Stella Akello. Aci Apwoyi eno. Amito acwal pwoca matek bot Justo. Lutuwa ka neno i puram ma i Acholi weng kilaro lok ma pigi tego kiti eni ma wun ma an akelu ci wun wugamo-ni. Onongo kono wacito anyim. Ento an aneno pol apwota ki nyato ma iye gin akonnye pe ci weko pola kare an pe amaro neno pwogram mapol. Pwogram ma an atye iye cok gin apar abic ento ayero ayera pwogram ma romo adek nyo angwen keken en aye aneno gin ma tye iye. Aru not eni aneno scanning. Ma scanning kobedi ngo ma Stella oloko oweko awinyo recording en makanyo weng nobe aromo kato ne o aneno foram maromo adek onyo angwen keken foram mere dwong ata kono foram me lyel kono foram me ngo foram me graduation ngat man co mere ci tek onongo mere ni mito gin mo cako mere foram nongo obolo mere bot lamema me parliament. Ci ma opong ma dene. Amyero apwo Stella, amyero apwo in Justo. Ka lok eni wanyamo kite eni ni, mini an macalo latelawu me dwoko kokowu ka ma myero adwok iye. Lawoyi recording ma atimo, message ma acwalo woko, me acel awaci, Cene ni pe mega. Cene pa World Bank. Ngat obed pe openya pingo World Bank omiyo ki mon ngut tamgi ka imito goyo cim bot Bank me wi lobo. Lok me aryo ma awaco bot dano lawor i recording enoni, awaco ni cene ni kimiyo bot mon. Mon me Uganda weng kweni tye i mony tek ki dako, kweni tye kwene tek ki dako. Awaco ni, 'Cit icigam lon kun nongo itwero. An macalo latelawu, ka lok obino, an akeliwu lokki ni lok obino kite en. Kita aniang kwede ki lokki tye kuman. Ka in imito gin moni, awaco idony aka en. Cit ipeny. Ka ipenya ni, 'Ami atye mito gin-ni, laterana, atim nining? Adony kwe? Anyutti ni tim kuman, dony kenyu. Ka idonyo kenyu, peny kuman, 'En aye tela? Ci lokke ineno bino botwa macalo wan lumema me palamen. Ka calo lok akette eni, ka an alingo ma pe awacciwu, ce dong wun wuwiny ki cen kit ma lawa owaco-ni. Sorry. ci dong doko rac. Aci ka watyeko bedo ka bako dogwa wan lucan wan lucan wan lucan winy awaci latinwa lamera kadi bed in idonyo i tela madiki ma imito bedo aneno imito bedo woman MP dano bene to ocan. Ka ityeko bedo ka wayo ni, 'Wan lucan ba, gin wamao peke, kono porowa, kono bodebodewa kong ketgi ango? ibito lacan wa ki lwaka in itelo gini weng. Amito wacce aci, an atute me tero lutino woko pi loka tic ma peke, atero lutino awobe ki anyira miya acel ki pyerabic. Dano oyere apong aduku ka duku ka duku tero lutino ka catone kwo kitgi ango? Man anyero ki ango? Adingo ita pien an latela angeyo ni an pe acito ka cato latin mo angeyo ni ka ocito kunu obitiyo gin moni dugu kwede. Ka wabed ya ni wan ocan ba, cene peke mi cito woko. Ooh man ko dong icito woko kobedo icani koni ki ci wuni kunu. To ti wa gang ka en nongo peya icito woko. Ci ka in ibedo ka waco ki lwak ya wan lucan ba, wan lupeko, pe kare moni ki wacci Story moni ki wek kong wa kur kara moja ku developing ngo ni weng ka dong wan chak developing. We cannot wait for kara moja to develop. Acholi ti i Uganda lwak dani weng gi tye maber. Acholi can ti iye matek adada. Ento wan be wan lulonyo pien wan aye wa ti ki ngom ma loyo weng ki Uganda. Wan watye ki ngom ma loyo weng ki i Uganda, ci an ki bota wan lulonyo. Aci latinwa pe tye kwo mo dong i Uganda li eni ni ka pe tute, tute ne weng tye i te lon. Aci wun peya wuneno lon tye wa i kin gang kenyo, bol icub pe onongo ni gangi pa dano ki yako Bolle cob nongo mon otimo bolle cob percent gi biti ten percent per month bolle cob me caro ni dano do odongo i lon dano ti ka bakke bolle cob ti ten percent ento enongo pud gilonge kek pud gilonge kek mukene bene ki yako jami ne. En aye kiyako jamine kacalo an Santa okwara wai ni nongo pe mito ni kiyak nongo cen oloyo aye nongo cen oloyo gwok ocul loan ni in ni nongo ogamo bene loan ni in ni ki yoo me ada meno bole icob ma gang wa ni weng loan tye ka nene wa boda boda ma gitye i kin gi kenyo ni gitye bene i bole icob gi gigamo bene loan ki i kin gi kenyo. Man gin ma myero inge en, PDM ma tin gament okelo ni i Uganda weng parishes alip apar ki miya abongwen ki pyera abic ki cwalo PDM village by village weng lon. In iwinyo ni PDM time nono? Weng lon. I yo nge lacen, gamente ocwalo dok cene ma kilwongo ni Miyoga. I Miyoga kiketo enterprises ki enterprises ki enterprises, okwo, bodaboda, tim, wa veterans, dung. Cene ma kimiyo me yoga-ni weng lon, weng lon, cene myero kidwok cen. Ena kombeddi World Bank omiyo cene eni-ni, i ngeca an Santa Okot, Wapenyo bene Minista, pien kacokke madit obedo i ceng abic i Kampala kany Imperial Royal, Minista olwongo lumem me Palamen loko ducu. Wapenyo Minista ni, World Bank mumiyo cene ni kimi ki mon otim i business-ci, World Bank mito interest? Question wa en, pe wungeyo ni wan pe wupenyo ba? Ka wan watye alok kany wun wutamo ni wan kong dong watye jo mubed nini? wapenyo minista ni World Bank bene mito interest? Kiwaco ni interest eni ma kitye ka gamone-ni me acel wek okony ngo? Wek okony bank. Me aryo kimito ni cene-ne ku nya, loan-ni obigiko i twenty twenty seven. Ka cene-ni eni ma World Bank omiyo-ni dong onya wa ki interest eni weng

Man kita minista otiti wa kwede loan giko in twenty twenty seven pien loan ni ki miyo pi mwaka abic ki ken world bank pe obi dok ki cene ni gang gi cene ni dong obi rotating i Uganda kany itye ka nene world bank pe obi dok kwede caa mukene world bank onongo openyo gi waci ka dong wan wa pulling out after five years what are you going to do so this is the continuity ma Ministry bi nyutu bot World Bank wek emi cene eni. Pien project mo pi giko ni cwek. Pien pe wa ogiko ni cwek ci wa bi penyo ni en billion eni miya aryo ki apar abiro ma billion eni, billion dollars, ma World Bank omiyo ni, diki ma wa bi penyi cene ti kwene?

Ka ce in iculo maber half way ke keto ni pien loan ni tye pi mwaka aryo ba pi mwaka aryo ka i mwaka acel in itye ka cule maber dwe ki dwe dwe ki dwe ki dwe iculo half way million aryo grow obi mini bonus me ciling alip miya aryo ki pyera abic meno loka ki titiwa. Ka dong onongo interest-ti tye 400, ento iculo maber, grow dong omiyi that percent of 250, nongo percent-ni dong odok adi? Aya, lok mukene bene dok guwaco ni, ka dong ityeko lonni ku labongo ayela mo, ni tap, itap, itap, itap, two years ityeko lonni wuni ryt, grow dok miyi ni bonus of 250, ci dok nongo interest-ti pud dok tye, otir corone maber. Me aryo, me adek, amyero awacciwu Justo kacel wun ka ci mukelo lokke ki jo mukene ma tye i foram kany-ni guwiny ni bene jami ka pud cako acaka, adwala bedo tye iye, lanyweny bedo tye iye. Tirre i dyere kenyo, amyero awacciwu ni pud ocakke acaka, cene ma dong kipoko woko bilion pyerabongwen wiye aboro ki tonne aboro, polle gire mon ma Kampala kany aye ogamo Kampala alip angwen, Wakisu kono alip adi, kon Mbale gi adi, kono kwene. Northern Uganda aye pe kigamo cene madwong, West Nile bene pe gugamo cene madwong, lawu awacciwu ni kit gu mon abicel keken, nwaia mon adek pa de pe awinyo nyinge. Ineno, i kom billion eni ma dong otumo ki i bank-ngi, cene ma guketo pi mwaka eni, two hundred and sixty billion, ma nyuto ka kitiyo ki pyerabongwen nongo pud odong adit ata. Wutye ka nene, jami ka cako acaka, acakke matek. Apwoyo Justo wek akwanni gin ma in ipenyo-ni. Amyero ikwanni akwana ki i kom karatac ma kicoyo kany wek iniang woko maber. Pud adiyo mac. Aya, lok ma kicoyo kany i gin ma in ipenyo-ni.

Wutye ka nene wa? Meno gin ma akwano ki i karatac. I ceng abic ma wabedo i General Meeting, Minista owaco lok ki in ni bene, Aya, gin ma an akelo ma an aye bene apenyo, ci MPs okene bene ocwako lok me evaluation pien dako mo ki Gulu openyo ngo? Openyo cene ki wange ni omyero ocito ci valuing, oter value wa wek onen ngomme oculo alip miya aboro, ento dako enni onongo bigamo million pyerabic ma bene ki qualifying ngo so i kare ma an akelo lok enni MPs luwote weng ocwako ni lok enni lok me culo cene me valuation ni lok arac. Tye ka nene wa. So man amito dako ca ni kong kumiya receipt me valuation eno ni pien ki weko ka onongo wa tero proof eno maber wa mito receipt me valuation eni. Ci i kare ma lok ki eni okati minister owaci gin ni oweko cene kubedi pe ki cwalo do i bank. Nge ni cene otumo ba billion miya billion pyera bongwen wiye aboro ni ki deno oko dong weng. Otum moko. Ento minista omyero omedi. Minista dong ojoko ni en pud peya ebimedo cene. Me acel, emiti ko ebed ki bank piny wek bank kitit otit lok ma MPs okelo nyo ni weng. Calo wan botwa kenyo, Centenary Bank owoto sub county ki sub county ka yabo account pa mon, yabo me teke pa dako, wa account number ne bene Centenary pe omiyo bot mon. Tye ka nene. Mono bene wa anne ken ku MPs mukene bene okelo tim ma Centenary-ni obedo dwong i district okene weng. Gin oringo woko i villages coko weng ongolo bang okene-o cito coko mere account kadi wa ngat acato boo kadi wa bulo anyogi i teng teng yo ma bene onongo pe myero ku cone i grow kulu bene pe oyabo account. Man bank pa bal pa ngo? Centenary Bank. Just ineno in ikok i komgi ni Centenary Bank kit gitye-e. Ineno? In pe iromo yabo akaon bot mego ma peko ipenyo ni, 'In ma dong ibino agamo cene-ni, in icaro ngo? Icaro pot dek, kece mo icaro calun, itiyo i calun, onyo itye ki dukan, onyo ngo? In iyabo akaon ata kit eni? Eno pe pe kwo. Centenary dong ocito mere ka kwalo cene aye, ocoko wa pa ngat ma obedo nining? Meno lokke wamiyo bot boss me Centenary ma loyo ki Kampala ki Uganda kanyo weng the managing director nongo obedo tye ka cokke ni Minister owaci wa ni ebibedo ki bank piny koko ma wan okelo ni weng koko pa lwak. Dong koko ma un wutye awaco ne kanyi Justo Won Acii. Ei i koko ma an akwanyo, pien an aloko ki minista i caa mo keken. Koko wu eni ma un wukelo kanyi, an akwanyo abi tero anyim, ento mukene da an sa ringo. Justo in iwa ideno lon mapol, apwoyere da in ingeyo kwo. Lulonyo ene tye i winyi tye Kampala kany ogedo gurofa kono ogedo ngo ni? Weng lon wa lori ma ngwec igudu wa baci weng lon justo in kara ingeyo ka wan dong wa bedo wa dolo cing wa ci wan lu can mada wan lu can mada jo mukene tye ma twero lawa awaco jo mukene tye ma twero ko wek jo ma twero ni ko ocito ci gam pien cene ni eni ba tum mo ma wan pe wa nongo ya Oweko lawor awange ni, In laco ma itye ka timo produce, ket me aci anyim ocer ciga milion eni-ni. Ka inen ka ideno milion angwen, idwoko cen ki alip miya angwen-ni ken mwaka kulu. Itye ka nene? Akelo lok eni pi jo ma twero. Ka pe itwero, pe icit iye! Justo apwoyi. In iwinyo lokka maber mada. Ka peya be ineno lon, kong iniang kit me lono maber kit ma Justo tye ka waco-ni. Eno wa i centenary, lugingi mada ci ogwokke kwede. Ineno an aciko mon, ka icito i bank, pe igam lon na bank moni ma twenty two percent-ni, cito ci iwac ni an amito lon na moni me grow-ni. Itye ka nene? Wek wan wadong wabed i kin Uganda, kibiwacciwa ni we cannot wait for Acholi to develop, we cannot wait for Karamoja to develop. Wun wuwinyo weng in aci in wi tiyo wi twolo, Justo in bene iwoto wi twolo. Wun wuwinyo lakit lok-ki ko? Atye ka nene, can gire tye, an bene angeyo. An jwi aneno ni weng ni can tye botwa. Ento myero wayunge wunu, wayunge wunu, wanen ni canne eni watyeko nining? Ka wabedo ka koko calo atudu mubedo ko mot, pe obikonyowa. Oke, in aci dong kong apenyi, ka wan dong watye ki can ma dong ineno ni lon-ni pe kiden, Amito in ko igam in aci i forum eni. In ki i tami inen ni lon eni pe kiden kece mono in bene ineno kit a anen ni jo ma twero gucero den. Jo ma pud nen a cero ka neno ne ko ibed ticen inen. Lon gire dano weng ma gang kenyo inge lok a lon. Pe, bene pe tye pol a dano-ni weng tye i lom. Bol icup ut nya i kin gang woko weng, a ci in dong kong imi tammi. I tammi-ni weng imit ni Acwelu gukwer lon-ni eno weng? Pien World Bank ki kuca pe ngeyo ni wan Acwelu watye ki can ba? Unless.

Before nu serve PRDP ko kit gi ango gi wubino wu nyono keny odugu weng I ker pa Museveni ni eni ka pe wa tiyo ki wiwa wa donyo mere I kin gi ka neno mo ma wa gweno manok nok ni wa kur ya ki bi kelo gino mo pi Acholi keken ki poverty ma gi tye dyang gito rweny dong wa bed ka koko ni dyang orweny. In dong kong imi tammi. I tammi iwaco ni, 'Dano pe oden lon-ni eni, an gire akele macalo an latela. Ni, jo ma twero guciden, ka ngat a pe twero pe ociden. Atito bed ki mon kany aleng. Awaco wun ba mekina, wuwiny wunu kany, ka in bijinici pud tye lakuru, pe iciden lon eni. Bed i kin lon me UPDM, bed i kin lon me me yoga gi ni en ki lon me kin gange ko i dong kadi ci den lon eni i neno na wa tye ki dano mapol dano mapol ma gi tye ki dukan ma gi romo deno lon eni ka co obedo ka kalo mon gi akala ci dong ka peko dong en mo an gena jo mapol ogona cim ni gi bi temo Ka in i aci ka in ineno acoli bur kenyo in ma aa ki acoli bur ni dukani wigi dukani in pe romo gamo loan eni ka mere caro gire ba nongo tek pien nongo business gi bene pe ada nen kong pa jule mon mogo tedo dek kenyo dok tedo dok tedo pe giromo deno loan ni aci wabed dong ni wan ocan aci in kong imi tammi dok inwo ka imito ni dano pe oden loan eni nongo giri tammi.

Mito ngom. Mito en pi pigigi eno. Mito gin mo ma ebiketo ma rwele rwatte ki milion angwen nya, nyo rwatte ki milion apar ma ibideno-ni. Guma ber ni kiye Land Agreement. Pingo wan bene wakwiya lok i Land Title-li? Nongo agreement mere tye kany obakke i cingwa ento title-le bene pe. Lok obirumowa wunu. Wungeyo ni lok angom tye ka bino? Moni ma tye ma obed i bany ma pe itye ka tic iye, ibiculo mucoro iye? Ya iwac olokki ki dano wacon, kiwaco ni Santa laming, Santa opposition kong ngo? A wac ci kuru jami tye ka bino. Magi aye lok ma myero wabed wunu ka discussing forum, watimo nini, waloko ningo? Neno, amito apwoo wun ni Justo lok ma wuloko ni en oweko an agamo lok eni, ka nongo oloko kene kono ngo ngo gini pe agamo, agamo lok eni lok ma pire tek.

Nyano lokke. Amito ni wanyamu lok apwoyo adada. Lok okene pe wakil iye, lok akol gini pe wakil iye. Kong walok lok agro apwoyo.